Саха дьоно туругурум, мин Виталий Сурден Хурналыспын. Бүгүн мин эһини кытта саха төрүт итэҕэлин тула бэйэм санааларбын үллэстим. Ол курдук мин олунньу үһүбэк күнүгэр Таатта киинигэр ытык ыалга буолбут саха итэҕэлин тула аҕыс кэпсэтиигэ сылдьыбытым. Оннооҕор дьоммун дьон-сэргэ хайдах курдук итэҕэлигэр таттарыылааҕын хайдах курдук саха итэҕэлэ туругурарын туһугар ыалдьарын илэ көрбүтүм. Дьэ, тугу этээр гынабыный Бу буолан ааспыт тэрээһини республика салалтата тэрийэн ыытта. Ол курдук Судаарыстыбаннай Сүбэт барытыктыыр киһибит Андрей Исаевич Борисов уонна Италия Сүбэтин салайааччыта Павел Ксенофонтов Уйур Байбал бэйэлэрэ билиммиттэринэн Бу Ил Дархан Айсен Николаев баайын биэрбит кэккэ сорудахтарын толоро сылдьабыт диэтилэр. Аны мин куһаҕан диэбэппин. Былаас көмөлтөтө э, туох куһаҕаннаах буолай? Э, э, бу кэпсэтиигэ саха итэҕэлин түмсүүлэрин бэрэстэбиитэлэ бары кыттыннылар диэн буолла даҕаны холобура тоҕуон сылыттан саха түссүттэн сылдьыбыт дабыл ухан курдук дьонно суохтара харахха бырааллар таҥырианство түссүтэ гавриил угаров эмиэ суох тенгри норуттар иконынааҕы пуонда аҕайаччыта тенгрианство туһунан улахан научнай, популярнай үлэни оҥорбут, балтыбытаата киэҥ эйгэҕэ таһаарбыт Лена Валерьевна Петрова суоҕа эмиэ итэҕэс курдук. Ол да буоллар түмсүүлэр үгүстэрэ бааллар, бэйэлэрэ санааларын эттилэр, онон кэпсэтии толору барда диэххэ сөп Мин ханааларбын чуптулаатахха маннык, мин үс боппуруоска тохтоон ааһар гынабын. Бастатан туран Дьокуускайга итэҕэл дьиэтин тутуу, иккиһинэн саха итэҕэлин сүрүнэ сүрүн анала туохха ыытарый, үсүһүнэн саха итэҕэлэ ханнык туох суолунан барыахтааҕай диэн бу үс түгэҥҥэ тохтоон ааһарбын көҥүллээх. Дьокуускай куоракка саха итэҕэлин дьиэтэ баар буолуохтаах. Маны кытта саха дьоно үксүлэрэ сөбүлэһэр. Уонна ону аа, судаарыстыбаттан, ол аата өрөспүүбүлүкэ аһалтаттан туруорсар. Ол манан бу ноолоох. Бастаан саастаах дьоннор өйдүүр буолуохтаах. Арчы дьиэтэ тутулларыгар Саха итэҕэлин дьиэтэ тутулла турар диэн дьон сүргэтэ өйдөөн көтөҕүллүбүттэр аата. Ол саҕана айыы үөрэҕин түсчүтэ Лазар Андреевич Афанасьев Тэрис баар кэмэтэ кинигитэ кини биэрэннээхтэрэ бииргэ үлэлиир дьоно биир санаалаахтара элбэхтик үөрбүттэрэ көппүттэрэ Аа, хаһыаттарга ыстатыйа баҕатаххыбыта, үөрүү-көтүү, ээ, сэргэхсийии барбыта. Ол гынан баран, оччотооҕу Дьокуускай куорат баһылыга Илья Михальчук үчүгэйдик өйдөбөт буоллаада. Саха Италия кини маассабай культура курдук көрөр буоллаада. Олоҥхо, оһуохай, ырыа-тойук курдук көрөр, көрөр буолуо. Ол иһин тутууну культура ыстарҕаатынан ыыттахтар этэ онтон атын буолан тыкаабах бүзье түбэ барыта аналлаах хайысхалаах онон буоллаҕына арчы дьиэтэ ол культура эбийиэгин быһыытынан тутуллан баран окуон быһыытынан культура балансыта киирбитэ уонна оннук культура дьиэтин оруолун толорон барбыта дьоннор албыннаппыт кытта гынаммыттара Бастаан ака Италин дьиэтин тутабыт диэн бараннар эргиэн кэбистилэр диэн санаабаара. Билигин даҕаны оннук ханыы дьоннор уох буолбатахтар. Ама уо аны туран нууччалар таҥараларын дьиэтин, ол аата православнай итал храмнарын туталлар бүддьүөт суутугар тоҕо биһиги сахалар итэҕэл бүддьүөтүн тоҕо туппаттар дииллэр. Ол гынан баран бу ноолоох бэйэ билэргэ курдук Россия Советское государство, ол аата буоллаҕына таҥара дьиэтэ уонна судаарыстыба тустара туһунан Ити биир өттүнэн, иккис өттүнэн Россия Советскай Союз салгыыта буолар, приемнига диэн нууччалыы этэллэр. Ол аата буоллаҕына Советскай Союз туох баар иэһин-күүһүн эбэһээтиксэлэрин бэйэтигэр ылыммыта Ол иһигэр буоллаҕына православнай таҥара дьиэтин патриархатын ытык синодун иннигэр эбээтинсэлэри ылыммыта. Ол аата өрөбөлүүссүйэ кэнниттэн уонна биээн сылларга Хрущев халыйар кэмигэр урусхалламмыт. Таҥара дьиэлэрин, таҥара дьиэтин баайын-дуолун кыраныыссаҕа кыраныысса таҥа көһөрүллүбүт, күрэтиллибит, музейдарга туруоруллубут баайын-дуолун иһин төлөбүрэ. Ол туһугар, холобур, анал программа үлээбитин үлээбит курдук өйдүүбүн. Аны туох бары өттүнэн өйөбүл барбыта таҥара дьиэтигэр. Ельцин ыйааҕынан кырыымсататтан табаҕы уонна аргыны түһээн оһох киллэрии көҥүллэммитэ таҥарадьытыгар онон таҥарадьыта үрдэҕин байбыта патриархат билигин онон бэйэлэрэ даҕаны таҥара дьиэтин туталлар Туох уонна туох архитектура, культура памятниктарын быһыытпар аамматынан эмиэ бүддьүөтүгэр тутуллаллар быһыылаах. Ол гынан онтон буоллаҕына биһиги саха итэҕэлин дьиэлэрин сэбиэскэй былаас урусхаллаабатаҕа. Ол диэки биһиэхэ оннук дьиэлэр суохтарба. Онон биһиги ирдиирбит сатаммат курдук. Ол гынан баран биһиги республикабыт республикабыт салалтата норуотун туһугар бюджет таһынан үптэн тутуон сөп диэн баар. Тоҕо диэтэр ол курдук республика сииригэр-уотугар сиир баайын хосуу тэрилтэлэри кытта кэпсэтэн туттарыан сөп этэ. Оннука уоттанарбыт иэнэ сиэрдээх. Мун оннук буолуо диэн эрэнэбит. Онтон онуоха маныаха дылы хайдах буолуохтаах диэҥҥэ Андрей Андрей Савич эппитинэн эһиил республика күнүгэр ол аата муус уста сүүрбэт күнүгэр киириэхтээх эпос уонна искусство Арктикатааҕы киинигэр үс балаҕантан биирдэстэрэ Саха итэҕэлигэр ананар курдук. Онно буоллаҕына мин өйдөөбүппүнэн, саха итэҕэлин лабораторията үлэлиир курдук буолуохтаах. Онно дьэ саха итэҕэлин түмсүүлэрэ бары мустуохтаахтар. Биир туох баар сиэри-туому үөрэтэн туох-бат айылҕаны үөрэтэн биир үрүҥҥэ киллэриэхтаахтар Андрей Саввич эппитинэн таҥара «Ээ итэҕэлбит дьиэтэ тутулларыгар бэлэм буолуохтаахпыт» Ол аата ол аата итэҕэл дьиэтэ тутулларыгар тутуллар былаана баар курдук билиҥҥитэ көстөн ийэ буолла баар онтон үһүс ураабыт көрдөрбөт үһүс ол ойоҕор турааччы ити буолна сүүрбэ метрэ диаметрдаах ураһа сахалыы ураһа гынан баран оннук били мандаруу сити баайаҕаҕа туох туос ураһан оттормутун иһип дии. Ону отдьахха үчүйдүк элбэхтик кэпсэппиппит. Вот ону болла туос ураһа диэн. Оттон бу таас дьиэ буолуохтаах. Храм, дэн барын биһигин. Аңа итэҕэл дьиэтэ тутуллуон дылы. Биһиги сиэрбитин туоммутун. Туох бар бiri нууччалыкта ритуаллара бриаттарын уонна даже туохка тиийэ. Онон болна манна дьэ үлэлээн эрбит. Туох талгысчыттары мунньан туох ойуттардаахпыт, олоҥхоһуттардаахпыт, туохтар Онно дьэ биһиги эһигитин ыҥырабыт. Ол аата хайдах гыныахха үһү диэн. Аҕыйах сылга, биир-икки сылга буолунар бу ураһаҕа туох да условия буолан тэрийдим этим мөһөптө. Дьэ туох архитекторгыда мөккөһө-мөккө этиһэ-этиһэ буолла. Ол онно дьэ буолна кэлэҥҥит эһиги практик дьоннор. ким адептар диин баттаан адептар ол адептар диэн бэйэлэрин сиэрдэрин туомнарын ону көрөн ону үөрэтэн науканы аҕалан онтон буну хаамай сүрүн өйдөбүллэрин сүрүн ол этэргэллы жестарын ииннэрин барытын түмэммит буолу биһиги бэлэмниэхпитин наада ол бэлэмнээн тииппиккэнне ол бириама дьиэ дьиэ да тутуллуоҕан итаҕас дьиэтэ баар буолуоҕа чоҕуна дьэ биһиги бу маннык буолуохтаах диэн өйдөбүл хас Эһиги кэлэҥҥит буолан көрдөрөммүт, онно би үөрэтэммит үлэлиэхтээхпит. Дэ ити мин этиим итинник, онон Итиҕэр уонна ударство биир айыллыахтар. Ударство туунан этэр буллаха биир аналлаах буллар. Бээтин гражданнарын, норуотун дьону-эргэни көмүскээһин ис уонна тас үстөөхтөрдүн. ыарыыттан, дьаҥтан, хоргуйууттан арҕаччылаахтаах. Аны туран дьоно эргэтэ үөрэхтээх, өйдөөх-санаалаах, инникигэ дьулуурдаах буолуохтаах, онно үлэлиэхтээх. Дьэ ол иһин кини армияны, армияны тутар, туруйа харыстабылын айыннарар, үөрэхтээһин ситимин айыннарар, бырааба аргынчылааччылары үбүлүүр, суута окууну көрөр ээ сүрүннүүр ити барыта судаарыстыба анала ол барыта норуоту көмүскүүргэ ананар диэн дьиҥэ итаал эмиэ оннук айылгылаах бастакы итаал бастакы дьоннор итааллары ол иһин айдахтара дэ бастакы бастакы элита Буойтар уонна ээ нууччалыы такая жрецтэр диэн, ол аата итэҕэл дьонноро ээ биаахылыы өйдөбүлүнэн үрүҥ ойуурдар ээ дьэ ол көмүскэбил көмүскэл туһунан этэр буоллахха бу ааспыт ытык буолбут мунньахха Ил Түмэн депутата Владимир Поскачин Итиитин дьон олус сэргээн иһиттэ. Кини этэринэн, ээ биһиги кэскилбит икки кынаттаах буолуохтаах. Духуобунай эрэ буолбакка, ээ материальнай өттүн эмиэ көрүөхтээхпит. Оо ол өттүгэр норуоту ба- норуот барыта ээ ээ туруктаах олохтоох дьаһалтаах буоларын аатыгар саха норуотун төрүт дьарыгын сайыннарыахха наада, тыа хаһаайыстыбатын Дьэ ол иһин тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар боломуочуйалары нэһилиэктэр баһылыктара биэриэххэ диэн этэр. Ол боломуочуйаларга көрүллэр үбү, тыа хаһаайыстыбата көрүллэр ити быйыл холобура он аҕыс миллиард көрүллүбүт буоллаҕына, онтон муҥ саатар аҥаарын нэһилиэктэргэ быһаччы тиэрдиэххэ диэн этэр кини. Тоҕо диэтэххэ, харчы, үп-харчы бу нэҥир атыныыртака энергия, энергията туох таайдыбат, ол иһин ол иһин дьон-сэргэ тыаттан Дьокуускайга, куораттарга көһүүтэ алҕанан бара турар өссө күүһүрэр чинчилээх. Нэһилиэктэргэ нэһилиэккэ ардыгар ыһылга биир оҕо төрүөт. Анаан көрүҥүтүй? Бородуумай министрпитинэн биир оҕото үрүнэ иликтэрэ буолла ылга. Бу ядернай быыһыт. Маннык буоллаҕына уонча сылынан то биэс уонча сылынан туох буолуо биллибэт. Ханна туруктаах буолуохпун биллибэт. Дьэ итэҕэл уонна оҕо төрөөһүнэ демография боппуруоһа олох быһаччы ситимнээхтэр. Ханнык баарый итэҕэл дьон-сэргэ үөскүүрүгэр тэнийэригэр тэнийэригэр үлэлиир аборттары бобор итиэннэ бары боболлор билиҥҥи билигин дьэ уларыылар бараллар быһыылаах ону ол гынан төрүт итиэннэ бары боболлор онтон итэҕэл саха төрүт итэҕэлэ даҕаны тыла-өһө даҕаны Туох баар үгэс, үйэлээх үгэстэрэ барыта тыа иһириттэн итимнээхтэр. Онон тыа иһирэ эһиннэ даҕаны аа саха омук истэр. Итини кытта киһи барыта билэр. Ити аа итэҕэл тула кэпсэтиигэ эмиэ ол тыытыы туһунан киһи барыта эттэ. Тааһыт, ити өйдөнөр, өйдөнөр буол. Холобур, холобура тылбыт эстэнэрин иһин дьаһаныбын мин. Холобура, кэнники кэмҥэ, кэнники отут сылга аҕа тыла киһи билбэт буола буомурда. Ээ, ол иһин мин өйдүүрбүнэн сааһырбыт дьон үксэ хоһоон уруйар буоллулар. тылы имитэн, тылы араастаан сааһылаан, онон дьарыктанар буоллулар. Бу киһи саха киһитин нууччалыаттаха инстинкт самосохранения ууктар быһыыта дианыбын мин. Тоҕо диэхэ саха тыла эстэрэ өйдөнөр ба, үлэлээбэт тылы өлөр Оттон саха тыла тыа иһигэр үлэлиир. Тыа хаһаайыстыбатын иһигэр кытта ситимнээх. Тыа куоракка туох да диэбиин наадата суох буолан хаалар, онон өлөр аакка барар. Так, онтон дьэ демография диэн сүрдээх Ыарахан боппуруос. Ити биһи Уһук Илиҥҥэ бастыҥ демографиялаахпыт, бастыҥ көрдөрүүлээхпит диибит даҕаны сумманный коэффициент рождаемости диэн баар. Төрөөһүн, оҕото төрөөһүн ууmaламмыт коэффициента диэн. Бу буоллаҕына төрүүр сааһа сылдьар дьахтар кини физиология өттүнэн көрөллөр быһыылаах. уон биэс саҕаттан биэһэн сааҕа диэри диэн хас биирдии дьахтар икки ыала биир дьэһэтэ оҕолоох буолуохтаах төрүөхтээх отчута оҕолоох буолуохтаах төрүөхтээх диэн быһылаара икки ыала биир дьэһэтэ буолуохтаах ол көрдөрүү бу Олох хаамай намаакырдары мантаналлары түстэ даҕаны түрүөхтөннөр түрүөхтөннөн барар бытааннык мучилеттаҕа медленно наверное истэн барар мантан холобура икки ыала икки буоллаҕына онто икки ыала үс буолла бытааннык аа-дьуо аа-дьуо өрүттэр өттүгэр барар бу гиппограничнай көрдөрүү икки ыала биир оҕо диэн хас биирдии дьахтарга Акалар капитеммыт мин өйдүүмүн иккыллаата биир ыла эһэттэ биир ыла аҕыс ыккардаан дьарыта нууччалар көннөрө биир ыла үттүөт онтон биһи эгди буолар кыахпыт суох тоҕо диэтэххэ пока толстый сохнет тощий сдохнет диэн баар онон биһи балаһыанньабыт олох кытаанах Бу Таарыйаттакай Кыылай биир дьэһээтэй диэн көрдөрүүнү Арсенынан икки омук онтон ордук көрдөрүүлээх Тыва уонна Чечня. Кинилэр хайдах өрүттүгэр баран иһэллэр дуу өрүттэр өттүгэр уонна ала бары таҥнары төнөбүт. Ата Европа омуктарын туһунан этэ да барыллыбат Һээп, ити өттүнэн көрдөххө, итэҕэл сүрүн анала норуоту көмүскээһин буолар. Норуот көмүскэнэр, бэйэтин көмүскэнэр туга уһуктан ол иһин саха итэҕэлин диэки наһаа тардыһар, саха итэҕэлин өргүтэ сатыыр ис сураҕыттан.

Мен кими да буруйдаабаппын, Путина да буруйдаабаппын, биһиги властарбытын буруйдаабаппын. Мастер-класс Якутс Эд мастер-план дебиттер. Ону наарда билгин өрө тутуу болла. Де мастер-план 500 миллиард долларбыт тууллыбыт ден. Оны бу хана хана көрдөхөттөн бу хаканы эһэр сол.

Ытык Күөлгэ кэпсэтии түмүгүнэн көрдөххө, былааспыт өрөспүүбүлүкэ аһылтата саха итэҕэлин абрамическай итэҕэллэр тосхоллоро киллэрэр баҕалаабыт консенсуса халыбынан Куорат пророктаах, ытык кинигэлээх, таҥара дьиэлээх Андрей Саввич баччата пророк быһыытынан эллэйи ылыныахха наада диир. Эмиэ дэһэр курдук, тоҕо диэххэ итэҕэл бүтэн бастаан бастакынан саха итэҕэлбит хаамай сүрүн таралҕанын ыһыаҕы Бастакынан ааспыт кини киһи кини буолар, үрүҥ ойуун диэн өйдөбүлү киллэрбит киһинэн эмиэ кини буолар. Э, аны туран э, Эллэй кэс сыллаах киһи, кэс сыла биллэр, үһээн туотиири холобур кини э, тоҕо омоҕой баай кыйгы кыыһын ойоҕолбутай? мааны кыым буолбакка. Дьэ кини кыргыттар ииттииллэрин манаан саһан тиийэн манаан көрөр. Ол көрөн мааны кыыс иигэ барбаттык күрүүр диэн бэлиити көрбүт бу кыыс төрүөҕэ суох буолсу диэн һыыналаабыт. Онтон Кыгы кыыс Барылаччы күүгэннээхтик ииктиирин көрөн дьэ бу элбэх төрүөхтээх саха төрдө буолуох кыыс сылдьар эбиттэн кинини талар. Дьэ бу хаамай хаамайтыын көрдөрүү буолар. Аха эрин курдук тыыс айылҕалаах дойдуга холобур биһи эбэлэрбит хос эбэлэрбит Сүүрбэлиитэ отуттуута түрүллэр этэ. Онтон буоллаҕына икки үс ардыгар биир оҕо тыыннаах хааллаҕына дьэ таҥыраамахтар буолара. Тоҕо диэтэххэ айылҕабыт олохпут ыарахана бэрт буоллаҕа былыр. Онон бачча тиийэн кэллэхпит. Биһи эбэлэрбит төрүөхтэрэ үчүгэй буолан, эллэй эһэбит кэс кылынан Сахалар этэллэринэн киһи да биир, ол да курдук итаҕалтар да биир курдук. Холобур, дьоппуоннар даҕаны, кэриэйдэр даҕаны, илиҥҥи дойдулар италлара үүт-үкчү аха итаҕатын курдук. Холобур, кэрийдэр эмиэ сир-дойду иччитигэр үҥэллэр, үкүрүйэллэр. Ол курдук дэриэбинэҕэ киириэҥинэ Жамцин диэн остуолба турар, биэһэргэ курдук моһуоннаах, ол гынан баран киһи эрэ ойууламмыт онно. Ону буоллаҕына этэллэр бу биһиги өбүгэбит биһиэнэ харыстыыр, арыҥаччылыыр диэн аатыллар. Уонна эмиэ биһиги курдук ол онон-манан аһаталлар, лэппиэскэ, рис лэппиэскэ уураллар, уопсайынан биһиги курдук аһаталлар эбит. Оттон дьоппуоннар италлар эмиэ эмиэ үүт-үкчэ оннук. Эмиэ иччилэргэ итэҕэйэллэр этилэр. Иччилэр туох баар тугу барытын туох барыта иччилээхтин итэҕэллэр этилэр. Ол курдук оннооҕор техника аныгы наука технология ситиилэрин кытта иччилээн көрөллөр эбит. Кинилэр була хараамнаахтар, таҥара дьиэтэ онно улахан мал күрүөлээх киириигэ үрдүк баҕайы ааннаах онон киирэллэр уонна туох баара иччигэ хайда баарар үгүрүйэллэр кинилэр онно туох сир дойду ол бу бэл массыыналарын кытта иччилэн эмиэ туоттуллар эбит ол гынан баран кинини туга хака итэҕэлин курдук холобура маннык түгэн баар кир диэн өйдөбүл баар ол кир диэн холобур биһиги Өлбүттээх айдьылыт Питер өлбүттээх дьоннор кирдээх куйдээхтэр диэн холобура ый туолуор диэри эбэтэ түөрт доҥхонук муҥхаа сылдьыбаттар, куобах кураар сылдьыбаттар, дьон мустар сиригэр сылдьыбаттар. Иһин эмиэ ол курдук дьоппуоннор эмиэ ол өлбүттээх киһи эмиэ кирдээх киһи диэн ааттанар эбит Уонна миэл дьон элбэхтиктин сэрсииригэр сылдьаллара хааччахтанар эбит. Былыр, былыр билиҥҥитэ билигин да оннук өйдөбүл баар диэн буолар. Так, сөп. Ол таһынан буола дьахтар быртаа диэн өйдөбүл. Акаларга да эмиэ оннук баар этэ былыр, кинилэргэ эмиэ оннук өйдөбүл баар. Холобур, былыр бэт иһи оҕордохпуна дьахтар Булт тэрилинэн атыллаатаҕына улахан айдаан тахсарын кырдьаҕас дьоннор өйдүү буолуохтааххыт, литератураҕа да олтуна уһуруллар. Ону итин итинник бытархай түгэннэр элбэхтэр эбит. Мин көрдөхпүнэ, ол аата биһиги итэҕэлбит былыргы дьон киһи аймах итэҕэлэ төрдө биир. Айылҕаҕа, иччилэргэ үҥүү. Биһи таалбыт эмиэ оннук. Биһи буоллаҕына үрдүкү хаамай үрүҥэйии аар тойоҥҥо тоҕо үҥпэппит, нууччалыыттака субординацияны тутуһабыт, бул тур буоллахпына бул иччитигэр байанайга үҥэбит, күөл иччитэ күөх буоллахха үҥэбит, Оҕо көрдүүр буоллахпына айыыка, айыыта аһатабыт. Дьэ ити курдук. Итинник ити төрүт итэҕэллэр бары оннуктар. Төрүт итэҕэллэр. Онтон төрүт итэҕэллэр холобур ити төрүт итэҕэл буолла. Былытыҥ былыргы дьоппуон дьоппуоннар күнэ синтоизм аан дойду үрдүнэн билиниллибит итэҕэл буолар. Олоҥхолоотоххо биһи даҕаны итэҕэлбит аан дойдутунан билиниллиэн сөптөөҕүбүт. Тоһоотоммоппулуй, аан туран дьэ ити православие халыылыгар киллэрэн пророк булан ытык кинигэ сурунаан таҥара оннук Туох баар хахыытаан түмсүүлэрин биир үрүҥҥэ киллэрии уһуннук барара буолуо дии саныыбын. Биһиги үйэбит үйэбит тиийбэт да буолуон сөп. Ол гынан бу кэм-кэрдии түргэтээбит кэмигэр ол аддаар хатамнытабах быһыы. Билигин олоххо искусственнай интеллект олоххо киирэ сатыыр. бэт түргэнник аайахыллаах аайахыл иһэр олохо киирдэ диэххэ дьэ эбэтэ диэн бу искусственнай интеллегы вычинчааччылар антикрист гына ааттыыллар эбит оттон биибилия оһорулларынан биибилия оттон аан дойдунан өйдөөх кинигэдэн ааттыыллар онно оһорулларынан антикрист диэн кимий Бу буоллаҕына айыы, айыыны утары турар күүс буолар, хараҥа күүс. Ону былыргы сахалар амтыын кырыыс аатылар. Амтыын кырыыс бу Библияттан антикрист диэни сахалар амтыын кырыыс диэн сахатынан ааттыыллар. Ол амтыын кырыыс дьэ хаһан баҕарар Айыы киһитэ буолан кубулунан кэлэр диэн этибит Билигин бу искусственнай интеллект буоллаҕына сайдыы кэриэһитэ буолан кэллэ уонна кэлин хайдах буолуохтааҕын үгүс үөрэхтээхтэр сабаҕалыыллар үчүгэйдик үүннээн-тээннээн айаннарбатахха бу дьиҥнээх амтыын кырыыс илэ бэйэтинэн кэллэ диэн сыаналыыллар Дьэ Чоона былыргы үө ээ это bii билиэ үөрэ үөрэҕин быһыытынан таҥара үөрэҕин быһыытынан тыһыынча аһылынара тыа бу амтыын кырыыһы ким кыайбытай Спаситель быыһааччы ол аата Иисус Христос онтон Иисус Христос син кимий кини буоллаҕына үөһэттэн айдарыылаах идэлээхий экстрасенс биһиги өйдөбүлбүтүнэн ойуун ойуун киһи кэлэн дьэ кини ууга да уйдаран хаамар өлбүт да киһини килиннэрэр биэс тыһыынча хоргуйан өлөөрү гыммыт киһини биэс быһыы килиэбинэн икки балыгынан аһатан өрүһүйэр диэн өйдөбүлэ маннык үйэттэн айдарыылаах ойуун киһи бу иисус христос дьиҥинэн Дьэ онно ыаппалаана билигин билиҥҥи баар таҥара үөрэхтэрин көрөр буоллахха, онно испоситель кэлэрэр утары курдуктар. Атын үөрэхтэр холобура э абрамический тааллары ылан көрдөххө хри- э христианстволааны, ислам даҕаны оннук үөһэттэн айдарыылаах идэлээх дьону ойууттары утараллар еретиктэр дииллэр язычниктар дииллэр ол эбэтэр оннук эбит буоллаҕына дьэ бу спаситель тахсыахтаах итэҕэлэ саха эрэ итэҕэлэ буолан тахсар саха төрүт итэҕэлэ оттон хоро үөрэхтаахтар этэллэринэн Мин чуолкайын билбэппин, кулгааҕым уһугунан сиирбинэн, холобур, ол спаситель быыһаачча хотуттан кэлиэ дииллэр эбит, хотуттан, хотуттан саҥа таҥара, саҥа итаал кэлиэ, Новая религия диэн ааттыыллар эбит Мин дьоппуоннар италларын үтүктүөххэ диэбэппин. Ол гынан баран бу майгыннаһар уонна онтон үчүгэйин ылыахха сөптөөх дии саныыбын. Холобур ити хараамнарын тутуһугун хараамнарын уонна буоллаҕына ол ытык кини оннугар кинилэр Манскулиптан ол аата илиинэн суруллубут үһүйээннэрин харайаллар эбит. Ол таҥырдьытыгар онуну ааҕаллар. Ону биһи даҕаны оннуктаах орунуохпунун сөп буоллаҕа. Холобур, ытык күөлгэ Андрей Кривошапкин айыҥа эттэ. Дьэ, киһи барыта итэҕэллээхпит диэн этэр, ол гынан баран сахалар соруктаах омукпут диэн биир да киһи эппэтэ диир Ити гына урууна уһуруктары уурунуу уһурук диэн ааттыы кинилэр буолбута, оннук өйдөбүл саха норуоту бигэтик киирдэ. Ону официальнай наука туох диирэ итэҕэлгэ туох сыһыанабах сүрүнэ дьон билиниэн наада. Оннук уруктанан биһиги ол манускриптары оҥоруохпутун сөп этэ Онно холобур туох да диэбит иһин итэҕэл хайар өттүнэн бобуу хаайыы буолар, ороо оттон боболлор, ороо оттон өрүкү утаҕын хайҕаан биэрэллэр, дьон санаата оттон былыргы аһыкылай этэллэринии ыргылаах уустаах буолбатах, киһиэхэ кыра наада. Уопсайынан сиэр-майгы туортарын көмүскэл манускриптарын урунуохха сөп диэн мин. Ол иһигэр холобура аргылааһын туһунан. Мусульманнарга караан быһаччы буолбар аргылааһыны. Ону биһи ол манускриптарбытыгар урунуу урукпута киллэриэхпитин сөп буоллаҕа. Тоһатамма пулый, онуоха эбии наркотига эбии суруйан биэриэххэ наада. Онтон ону таһынан холуора бии көмүскэл билигин материальнай өттүнэн Сайдыы буолуон сөп. Холобур, эн интириэһиргии табаарыҥ сахаҕа саха киһитигэр уонна омук киһитигэр баар буолан сахаттан ылыахтааххын диэн бачча уруйахха ыппыллар. Такси буоллун, атын өҥө буоллун, тоһатаммат буолуой? Еврейдэргэ баар да. Холобур, врост улаата бырыһыаҥҥа эн гойдарга биэр, бэйэҥ киһитигэр

уонна дьоҥҥо эргэ э тарҕатыахтаахпыт иҥэриэхтээхпит тиэрдибит бу көмүскүү түгэннэр итинник туохтары дьон-сэргэ кэпсэтэн дьүүллэһэн ханнык түгэннэ киириэхтээхтэрин ханнык билигин мэлииппэтинин сахалыы хоп дэн ааттыыллар быһыылаах ханнык хобу хуруйан киллэриэхтээхтэрин ханнык үһүйээннэр биэртэр Саха кэскилин түстүүр үһүйээннэр баар буолуо үһүйээннэри киллэриэхпин дьон быһаарар буоллаҕына Ол иһин итигирдик хайысхалар иһин биир баар буолуохтара. Уонна ол хайысхалары билигин бу баһатаан һибилигин эмиэ ити бу Юрий Игнатьевич эппити курдук эрэлиигэ тэрийэ сатаан бу холобура эттэххэ Туох аабыт үөскэтэ хатаар итини үлэни ыытар наада тоойдакка итиҕэн өттө бэйэтэ ин хайдан кэллэ билигин даҕаны хайдан бара турар онон буллаҕына бу биһи хахалар итэҕэллээхпит ол итэҕэлбит буоллаҕына киһи өй санаата хайдарыгар хайысхалааҕы итэҕэл диэн хатаатар дьиэхпитин наада уонна буллаҕына иһити туран Тыла тээссилэрбит бары дьэ итэҕэллээхпит диэтилэр. Оҕономмон биир да киһи уруктаахпыт диэбэтэ. Түмүккэ кытай омуктан тиксибит урunu уһургунан хуруллубут алгыһы айына аахпытын, ону бар дьоҥҥо ачыат тиэрдибитин көрүн истиҥ

Дьиҥ чахчы, дьиҥ-чиҥ баар. Дьиҥ-чахчы, дьиҥ-чиҥ баар.

Дьоодо ылартахха ил Өҥ мус инньэ истиһэр санаа

Айыы буолла! Эйэ буолла! Ил буолла! Ил буолла! Ил буолла! Алгыс баһаа сыаланна! Алгыс баһаа сыаланна!